Il-Knisja tgħallimna li Alla ħaħsib il-ħajja ta' Marija mill-bidu sa tmiem, jiġifieri mill-mument tat-tnissil bla tebgħa sat-tlugħ tagħha fis-sema. Dawn iż-żewġ veritajiet mgħallma mill-Knisja huma l-konferma ta' dak li tgħallimna l-Bibbja, jiġifieri li l-ħajja ta' Marija mill-bidu sat-tmiem kienet maħkuma mill-Kelma ta' Alla. Hija kienet ta' Alla kollha kemm hi, sa mill-għeruq. Fiha ma kien hemm qatt xi ħaġa li kienet kontra Alla. Id-dnub ta' Adam li bih il-bniedem infiret minn Alla qatt ma kellu post f'Marija.
Fl-Imqaddsa Verġni Marija, l-Insara sa mill-bidu raw ix-xbieha perfetta ta' dak li tassew jixtiequ u jridu li jkunu, mudell ta' għaqda sħiħa ma' Alla l-Missier, id-dixxiplu perfett ta' Kristu, l-animatriċi tal-ewwel komunità Nisranija. Il-labtu tal-Karmnu huwa wieħed mis-simboli l-kbar tal-ispiritwalità Marjana, b'mod speċjali dik Karmelitana. Min fejn ġi u x'tifsira għandu dan is-simbolu? Biex nifmu aħjar, natu daqqa tajn lejn natura proprja tal-labtu fl-ambjent storiku u teoloġiku.
Sa mis-seklu tlieta mal-bidu tal-monastatiżmu kienet użanza komuni li dawk li jiddeċiedu li jagħti ħajjithom mal-inħabba ta' Kristu Jilibsu l-biss speċjali li jfisser dmirijiet tal-ħajja li jaslu. Dan l-biss kien għalihom sinjal ħal li huma mhumiex aktar tad-dinja imma ta' Kristu. Il-labtu kien parti minn dan l-biss użat minn ħafna ordnijiet reliġjużi.
Fi żminijiet tan-nofs, meta l-monastiċiżmu u l-ordnijiet mendikanti żviluppaw ruħhom aħjar, minħabba l-influss tas-sistema fewdali, l-għamla tal-libsa kienet tfisser ukoll rabta bilaterali bejn is-sid u l-qaddej. F'din is-sistema, il-foqra kienu jintefgħu b'ruħhom u ġisimhom għall-qadi tal-għonja. Filwaqt li dawn, min-naħa tagħhom, kienu jaħsbulhom għal-lejxin u jaqbżu għalihom. Imma qabel ma wieħed kien jidħol biex jagħmel parti minn din is-sistema, kienet issir bħal speċi ta' ċerimonja, il-weda min-naħa l-waħda u l-għotja tal-libsa min-naħa l-oħra. Lil min kien iwiegħed friġleħ li lest li jaqdih f'kollox, Is-sid kien jagħtih libsa bħal speċi ta' uniformi li kienet tagħżlu u turi lil liema sid jappartjeni. Din iċ-ċerimonja intirtet mill-ordnijiet reliġjużi. U mal-voti li jagħmlu n-novizzi f'riġlejn is-Sinjur quddiem l-artal u l-libsa jew it-tonka li hu jagħtihom. Il-libsa sservi biex tagħżel u tipproteġi lil min jissieħeb f'dak l-ordni u fl-istess ħin tfakkar u turi li hu mogħti kollu kemm hu lill-Mulej.
Id-devozzjoni tal-Karmelitani lejn il-Madonna tal-Labtu bdiet fl-Ingilterra fi tmiem is-seklu 13, meta l-ordi kien għaddej minn persekuzzjoni qalila. Imma Marija, il-padruna, Dejjem daħlet għall-għeżież tagħha u li l-Karmelitani jenithom joħorġu rebbieħa fuq dawk li riedu jagħmlulhom l-ħsara. Għalhekk, bir-raġun kollu, li l-Karmelitani ma sabuwix bitqila li jemnu fid-dera ta' Marija li San Xmun Stok meta l-ordni mdawwar minn tant fi xkil kien donnu f'xifer il-qerda tiegħu. It-tradizzjoni tirrakonta li San Xmun Stok Waqt li b'qalbu magħfusa u kollu ħeġġa kien qiegħed jitlob l-għajnuna tal-Madonna għall-Ordni bit-talba tal-floss Karmeli, fjur tal-Karmelu, Marija deritlu u qaltlu li l-labtu kellu jkun is-sinjal tal-ħelsien tagħhom mit-tiġrib. Kien att ta' protezzjoni tal-padruna tagħhom li lilha kienu ddedikaw l-ordni u lilhom infushom. U ladarba l-libsa kienet ir-ran tal-għixien u l-protezzjoni li s-sid jew il-padrun kien jagħti lill-qaddejja tiegħu, hekk huma emmnu li permezz tal-libsa mqaddsa tagħhom, il-labtu, Marija toħroġhom rebbieħa. Għaldaqstant, il-labtu tal-Madonna tal-Karmnu huwa l-libsa mqaddsa tal-ordni reliġjuż, L-Ordni Karmelitan, li juri r-rabta li tgħaddi bejn Marija u dawk li jilbsuh.
Sa minn meta kien żgħir, Dun Ġorġ kien viċin ħafna tal-Madonna tal-Karmnu. Meta kienu joqogħdu l-belt, id-dar tagħhom kienet ftit passi bot mis-santwarju tal-Madonna tal-Karmnu. Għalhekk kien ma jistax jonqos sa minn xkunitu It-tfajjel George ma bedix jixrob mill-ispiritwalità Karmelitana.
F'dawk iż-żminijiet, aktar minn fi żminijietna, il-ġenituri kienu jħobbu jippreżentaw lit-trabi tagħhom lill-Madonna tal-Karmnu, biex hekk ipoġġuhom taħt il-ħarsien tagħha. Għalkemm m'għandna l-ebda xhieda, żgur li l-ġenituri ta' George mhux biss xtaqu li binhom ikollu l-protezzjoni u l-ħarsa ħelwa ta' Marija, imma għamlu skont id-drawwa ta' dak iż-żmien u lil binhom George daħħluh fil-familja Karmelitana bil-kitba fil-labtu tal-Karmnu. Tant hu hekk li meta kiber, Dun Ġorġ spiss kien jirrakkonta l-interċessjoni tal-Madonna li ġrat fis-sittax ta' Lulju 1885, meta hu, ta' ħames snin, kien salvat mill-għarqa waqt li missieru kien qiegħed jitlob fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu il-Belt.
Fil-ħajja nisranija tiegħu, Dun Ġorġ qatt ma kien kuntent bil-ftit jew b'dak li kien biżżejjed. Minn xkunitu dejjem libes il-labtu, imma meta kiber rid jingħata b'aktar dedikazzjoni fl-għotja tiegħu lil Madonna. Dan għamlu fil-21 ta' Lulju 1918, meta nkiteb terzjarju Karmelitan minn Patri Ċirillu Ellul li kien Karmelitan. Fil-Knisja l-Qadima ta' Santa Venera. Is-sena ta' wara fis-26 ta' Settembru, quddiem Patri Frank Wellu, Karmelitan, Dun Ġorġ għamel il-professjoni tiegħu fejn l-għażel l-isem ta' Franku, għal Beatu Franku ta' Siena, Karmelitan, li qabel iddedika ħajtu għal Alla u għall-Madonna, għex ħajja mill-agħar. Dun Ġorġ għażel l-isem ta' dan il-beatu minħabba li kien iżomm lilu nnifsu bħala midneb kbir, karatteristika ta' ħafna qaddisin. Kien jaf tajjeb il-ħajja tal-beatu Franku u fittex li jimitah fil-virtù tiegħu.
Fil-pritki tiegħu fuq il-Madonna, Dun Ġorġ kważi dejjem jirrakkomanda l-laftu filwaqt li jsemmi id-dehra lil San Xmun Stok u l-privileġġi li jġib miegħu dan is-sinjal ta' dedikazzjoni lejn Omm Alla. Waħda mill-kitbiet tiegħu tal-1947 Dun Ġorġ jgħid, Wieħed irid jifhem tajjeb it-tifsir tal-kliem ta' Marija Santissma Il-Lhud huwa sinjal ta' fratellanza magħha. X'unur huwa dan li Omm Alla tistmah bħala wieħed mill-aħwa tagħha? B'liema ħeġġa wieħed għandu jilbes il-labtu tal-Karmnu? Dun Ġorġ ma kienx jieqaf biss fuq is-sbuħija tal-labtu jew fuq il-fatt estern tad-devozzjoni, huwa dejjem insista li min jilbsu irid ifittex li ma jabbużax bil-ħarsien matern ta' Marija u jgħix fil-grazzja, Din ir-rekomendazzjoni tfakkarna fil-kliem ta' Pawlu Sitta. Il-qima lejnhom malla issir għal nisrani okkażjoni biex jikber fil-grazzja t'Alla. Dan huwa lan aħħari ta' kull ħidma pastorali. Għaliex huwa impossibbli li tqim lil dik li hija mimlija bil-grazzja mingħajr ma tqim fih innifsu l-istat tal-grazzja, jiġifieri ħbiberija malla laqda miegħu lejxin tal-ispirtu. Din il-grazzja timla l-bniedem kollu u tagħmlu konfermi ma' xbija tal-iben ta' Alla.
Fir-regola li kiteb huwa obbliga wkoll lill-membri tas-soċjetà tiegħu biex jilbsuh dejjem u ried li huma wkoll ikunu appostli tal-labtu mqaddes. Ħafna minnhom, fuq l-eżempju tal-fundatur, huma wkoll terzjarji Karmelitani. Fir-regola l-antika ħalla miktub li s-soċi responsabbli mis-sajdiet parrokkjali għandhom ifittxu li jxerrdu din id-devozzjoni bil-predikazzjoni u wkoll isieħbu fil-familja Karmelitana permezz tal-labtu lil dawk kollha li jieħdu sehem f'dawn is-sajdiet. Sal-lum il-ġurnata, il-membri tal-Mużew għandhom iġibu fuqhom il-labtu jew domna tal-Madonna tal-Karmnu.
U allura aħna x'għandna nagħmlu llum?
Min inkiteb fil-labtu jinkiteb darba biss minn saċerdot.
Wara l-kitba fil-labtu, minflok il-labtu ta' drapp, wieħed jista' jilbes domna li fuq naħa waħda jkollha xbieha tal-qalb ta' Ġesù u fuq in-naħa l-oħra xbieha tal-Madonna.
Il-labtu jistedinna biex ngħixu ħajja ta' ver insara skont ma jitlob minna l-Evanġelju biex nirċivu s-sagramenti u nisqarru d-devozzjoni speċjali tagħna lejn il-Verġni Mbirka. Billi ngħixu b'qalbna miftuħa l Alla u għarrida tiegħu murija fil-ġrajjiet tal-ħajja. Nisimgħu il-kelma t'Alla fil-kotba mqaddsa u fil-ħajja ta' kuljum, nemnuha u nagħmlu dak li titlobna. Nisru bla waqfin fit-talb biex insibu l-Alla preżenti fil-ġrajjiet kollha